U nistqarr li kull meta ħadt xi biljett, ix-xorti ma tantx daħqitli. Però, darba niftakar, kien hemm lotterija ta' Bambin tal-Milied. Ħadt biljett u x-xorti iva, daħqitli. Irbaħtu jien. Dan il-Bambin. Għadu għandi. Ta' kull sena, fiż-żmien tal-Milied s'intendi, narmah f'kamarti. Ma tantx nagħmillu tiżjin madwaru għax sinċerament nemmen illi jekk nagħmillu ħafna tiżjin l-attenzjoni tmur iktar fuq it-tiżjin milli tibqa' fuq il-bambin. Imma inħobb nagħmillu l-kartolini madwaru. Qisni biex ngħidlu, Dawn in-nies ħasbu fija, issa inti trid taħseb fihom ukoll. Ċert, il-bambin m'għandix għalfejn ngħidlu jien biex jaħseb f'kulħadd. Tintendi, il-bambin ta' veru mhuwiex xi ħadd li jintrebaħ bil-lotteriji. Ġesù ġie fid-dinja għal kulħadd, għall-bnedmin kollha, biex kulħadd jista' jiltaqa' miegħu, biex kulħadd jista' isibu. Jiddependi minna. 'l Ġesù, nilqgħuhx jew le? Il-Vanġeli, x'aktarx tafu daqsi, iqegħdulna persuni quddiemna li laqgħuh, oħrajn li ma laqgħuhx. San Ġwann l-Evanġelista, saħansitra, kien ġabar din ir-realtà, dik is-sentenza sempliċi li x'aktarx nafuha lkoll, Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. X'inhi r-reazzjoni tagħna quddiem Ġesù? Żgur li nilqgħu lil Ġesù mhux biżżejjed għax sempliċiment narmaw il-Bambin u ndawruh bil-kartolini u forsi b'elf ħaġa oħra. Lanqas nazzarda ngħid mhu biżżejjed illi għax immur il-quddies inqerr u nitqarben u daqshekk allura qed nilqa' 'l Ġesù. Nilqa' 'l Ġesù tfisser ferm iktar minn hekk. Nilqa' 'l Ġesù jfisser nilqgħu f'qalbi. Insiblu post fil-qalb tiegħi. Fi kliem ieħor inħallih jidħol ġo fija. Inħallih jibdilni minn ġewwa. Inħallih jibdilli l-mod ta' kif naħseb, jibdilli l-mod ta' kif nirraġuna, jibdilli l-mod ta' kif inġib ruħi, speċjalment mal-oħrajn. Dan iż-żminijiet speċjalment, Ġesù li għallimna tant li nagħrfu nkunu iktar umli ma' xulxin bħalma kien hu, li sar saħansitra daqsxejn ta' tarbija għalina. Ġesù li ġie b'dan il-mod biex ifakkarna kemm irid ikun qrib tagħna, wara ra l-ħtieġa li aħna wkoll noffru lilna nfusna f'solidarjetà lil oħrajn. Ġesù li ġie biex ikun jista' imut għalina fuq is-salib ħalli b'hekk ikun jista' iwettaq il-maħfra. Għaldaqstant nilqa' 'l Ġesù wkoll daqskemm f'qalbi nqiegħed dejjem sentimenti ta' maħfra lejn l-oħrajn, ta' kompassjoni, ta' ħniena lejn l-oħrajn. F'dan iż-żminijiet, il-qari tal-Vanġelu li naqraw anki fil-Knisja fil-Liturġija tqegħdilna eżempji ta' persuni li verament laqgħu lil Ġesù. L-eżempju ta' Ommna Marija, li l-Evanġelista jgħidilna kienet iżżomm f'qalbha dak kollu li kienet tara jseħħ f'Ġesù. Għandna l-eżempju tar-ragħajja. Dawn in-nies aħna ngħidulhom sempliċi, imma fl-istess ħin kienu nies li forsi ta' ebda kultura, ta' ebda edukazzjoni ta' xejn, nies goffi, nies raffi. Imma Ġesù ried jiltaqa' ma' dawn ukoll. U dawn laqgħu l-istedina li għamillhom l-anġlu, u marru, fittxew lil Ġesù, tant laqgħuh illi saħansitra marru lura jgħarrfu lil sħabhom dak kollu li kienu raw u semgħu. Jekk trid, din is-sena, il-Bambin tirbħu int ukoll.